Patt, ir-Rabat, ħa naraw x'qed jagħmel ir-Rabat. Jurgen, f'idejk.
Bonġu, bonġu lit-telespettaturi kollha ta' TVAM u anke ta' TVM u llum jiena ġejt propju hawnhekk fir-Rabat u qiegħed fis-salott ta' The Old, Ċansi ħanajda jiena. Għajdilhom inti mela Paul. Għajdu inti. Le lessa inti għajdilhom.
The old strong man. Strong man u anka broken bones jgħidu. Broken bones, eħa. Eh, Dawk huma l-qamwiet tiegħek. Għandi minn kollox.
Eh, isma' mela ħanibdew minn hawnhekk għalfejn jgħidulek broken bones, Paul. Broken bones jiena ħriġta għax jiena għandi kun danger, fimni, u l-ġajt il-Libja, waġġajtaw. Eh, Il-Libja kent waġġajt u għajna b'karozza U kelli l-irkikel ta' dari għamilna l-ġibs. U hawnhekk waqajt solar għoli, sitt snin ilu kelli 69 u għandi l-ħadiġġa dari, kissert erbatax-il kustilja u tlettax-il pont f'rasi. Allura jiena ħriġtha billi għandi ż-żmien jgħiduli li strong old men The old strong man u ngħid dik li għadtlek. Broken bones. Tal-broken bones. Għandi hawnhekk kemm twaqajt. Għandi dar u waqajt ukoll. Imma ħa ngħidlek, issa tgħidli dak kollu imma xorta waħda wieħed mill-aktar irġiel b'saħħithom ta' Malta inti. Li hi tajba li l-oħrajn kważi waqfu kollha 55 u 50 u jiena 75 għadni għaddej. U għadek għaddej. Għalhekk the old strong man. Tant kemm għadek għaddej li iktar tard ħankun qed narawk ukoll tagħmel daqsxejn. Nagħmel, ejwa, ħafna.
Però għad fih ma nagħmilx ħafna. Bħala daqqiet fuqi għax nittrejna ħafna sit-ups, jiena kont nagħmel sitt mija sit-ups. Il-ħanina sitt mija!
Kont nagħmel mitejn, jiena wara għaxra ngħajja. Però crunching.
Mhux toqgħod tiela' u nieżel fuq it-tavruna, noqgħod crunching hekk, allura inti qed toqros daqek one, two, u ma' mitejn nagħmel ten seconds, one, two, three, four, five, hekk tibda tara l-istilel. Sewwa. Allura niflaħha d-daqqa. Imma bħala piż billi għandi l-ħaddiġa dari, deadlift kont nagħmel 300 kilos. Illum il-ġurnata jekk nipprova pereżempju miegħek ħa nagħmel mitt kilo biex ma nissugrax ħafna. Mhux hekk, mhux hekk. Ara dan issa aktar tard nipprovawha u naħseb li ħa narawk ukoll taqla' xi ħaġa fuq x'ħa jagħmlulek. Ħa nagħmel, ħa nagħmel injama bil-ħadida fuq l-istonku tiegħi u naqla' tliet daqqiet ta' mazza. Oh no, ħa naraw x'inhu ġej. Għax hawn ma nistgħux nagħmlu l-kantun għax kieku nistgħu nagħmlu kantun fuq rasi nkissru. Mhux Tant hekk? fuq l-istonku tiegħi. Eżatt, Eżatt, dawn ħankun qed nitkellmu dwarhom, taf, anke għandna Dawk nistgħu r-ritratti nagħmluhom x'nurhom tal-kantun jekk xi darba lit-telespettaturi. tintervistani nkun barra f'xi Mhux show. hekk?
Eżatt, eżatt. Isma', ma jiena smajt ukoll li għandek laqam ieħor inti, eh, meta tmur tagħmel xi show u kjun hemm in-nisa. O ejja!
Eh, Imma ejja, dik, ifhimni, dik għajdili. għax joqogħdu jaqbdu miegħi, għax għandek 75. Eh. Allura meta jkun hemm xi show U nagħbbu xi tfajliet fuq il-karozza ngħidilhom the old lover minn. Issa ħej, issa ħej. Isma' Pawl, allura inti minn dejjem kont sportiv? Jiena ili sportiv minn sittax-il sena. Jiena per eżempju qed noqgħod hawnhekk dal-post jiena kienet toqgħod il-mara tiegħi. Eħe. Hawn kif toħroġ hawn barra u jien kont noqgħod fi sqaq l-ieħor. Issa ta' sqaq l-ieħor id-dar konna bejnija u ġejt noqgħod hawnhekk f'xahar d-daqaw d-dar hawnhekk u ġejt noqgħod hawnhekk. Ġifieri inti ta' sittax-il sena bdejt titrenja u dejjem bqajt attiv ħafna. Dejjem bqajt nitrenja u dejjem kont nagħmel il-roti tal-konkos fi sqaq dejjem nikkummedja kulħadd dejjem jilgħab miegħi. Dispieċi wieħed għandi li dawk ir-roti tal-konkos m'għadhomx għandi. Għax kieku tista' tgħid il-ħajja tiegħek u turihom, qed tifhem? Kont nagħmel il-min tal-konkos. Eżatt. Kont nagħmilha mill-fede ferro ġo fihom biex accident, għax jien dejjem kont naħseb għal x'jista' jiġri. Allura kont nagħmel ix-xibka, bħal dawk qisha inkaxxi kaxxi, biex tinqasam xi rota minnhom, tibqa' mdendla ma twaġġagħnix, qed tifhem? Mhux hekk, importanti. Fil-fatt meta kont il-Libja, il-manager tal-Libja tgħidx kemm kien faħħarni, fil-gym, il-wires li tarfa' tal-multi-gym, kont nagħmilhom wire extra. Biex kien qata' wire, issib l-ieħor. Mhux hekk, eżatt.
Isma' la tissemmini l-Libja, inti għamilt żmien twil taħdem fuq ir-rig taż-żejt. Għamilt 13-il sena, rig taż-żejt.
Kemm? 13-il sena.
13-il sena.
Fuq l-offshore, fuq il-baħar u fid-deżert, tifhem. Kif kienu dawk iż-żminijiet, Paul? Ifhimni, kienu ġranet sbieħ ħafna, meta niftakar, pereżempju, u li kien hemm naqa' l-familja, u għax kont nagħmel ħames ġimgħat hemm, U tiskanta, ta. Konna mmorru nċemplu aħna għad-deżert, għandna siegħel hemm karozza u siegħel hawn. Aħna Kif, ma. kif id-deżert? Bid-deżert kien Hemm ikun hemm deżert. il-villaġġi jgħidulhom u Sewwa. tista' tmur ċempel għal Malta. Allura konna nagħmlu siegħel hemm u siegħel hawn. Mela aħna ma naqbdux li Malta viċin u mbagħad l-Amerika u l-oħrajn l-oħrajn jaqbdu. Tiskanta. Kien jiddispjaċini. U t-tfal meta kont inkellimhom kienu jbikkuni tgħidli għala. Għax kif kien inkellimhom, ha, hello pereżempju, all right papa kellimnik, ħa tkellmek il-mami. Hekk kienu jagħmluli. Bħal spieġi biex nitkellem. Diffiċli li tkun tgħix 'il bogħod mill-familja.
Iebsa. U l-aktar li diffiċli meta konna nsuqu fid-deżert u tagħmel xi ġurnata jew jumejn mitluf Mhix l-ewwel darba jiġri gibbli jew hekk u ma tarax, qed tifhem. Hemmhekk ilħaqna mxejna. Tara muntanja ta' ramel. Jumejn wara tmur u ma ssibhiex hemm. Allura faċli ħafna biex titlef it-triq hekk. Il-gibbli. U l-windscreen f'hemmhekk ilħaqna soqna. Noħorġu rasna barra jew titla' l-windscreen għax tkun kollha ttikkjata bir-ramel. U żgur, u żgur. Hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin, u hemm il-firda, il-klar il-firda. Eżatt. Il-firda.
Ekku.
Inti the strongest person biex imbagħad ovvjament daw l-affarijiet. Dan bdejthom 44 sena. Dan ta' strongman bdejnihom 44 sena tqajt ma' Tony. Ekku, għax intom kontu jiskom dejjem żewġ persuni. U li hemm tajjeb ta' jiena jiena ma aqdar il-Ħadd. Imma kien hawn l-Ironman u kien hawn Falzon, Joe Falzon, dak kienu joqogħdu jimpikaw ma' xulxin. Min hu l-aqwa u min hu hekk, ifhimni. Jiena u Tony le, Tony għandu 33. All right, illi m'għandi 75. Hu jagħmel mod u jien nagħmel ieħor u ġġunjajna għal xulxin. Ma noqogħdux nimpikaw ma' xulxin. Isma' semmili daqsxejn hekk daw il, dal-isport estrem li għamilt għax pereżempju inti kont tiġbed, ġbidt Bowser, Il-bams li ġbittu bidejja. Bidejja. Li għandi dispjaċi li l-Malta, meta ġbitt l-Malta bisnini. Ajruplan. Ajruplan bisnini. Ġifieri ġbitt ajruplan bisnini. Bisnini, però m'għandi xnuri dik il-biża. U ma nies rawni, ħafna minn nies rawni. Għax l-istorja kienet, jien ġbitt l-ajruplan. U l-ajruplan mela nafaħlu t-tajjer sajjeb, però ma setax idewwimhom ħafna għax jagħmel ħsara r-roti. Allura qalli, qalli kull ma għandek inti 15 minutes.

Għaliex ħajkolli nieħdu, għaliex ma nistax inħalli t-tajers minn fuq il-ħafna. Mhux hekk. Imma għandi x'nu, tal-linja għandi x'nu, t-trakka għandi x'nu, kollox għandi l-videos. Ġbidt ukoll karozza b'widnejk u inti? B'widnejja niġbed karozza.
B'xagħri niġbed karozza b'sitta min-nies u b'għonqi niġbed karozza kbira kemm trid. L-aħħar jew minn show kienu xi 15 ġew karozza u anke tfal tefgħu fuq il-kirja. Dik għandek dik saħħa speċjali għax tagħmel il-ċingamon u tiġbed lura dik tagħmel ħafna saħħa. Mhux hekk, mhux hekk.
Isma' wara mbagħad kif tħossok wara li tagħmel dawn? Ma tħoss xejn jiġifieri inti. Fil-fatt hawnhekk jiena billi nagħmel 600 sit ups hawn tista' ttieni bis-sieq bil-ponn kemm trid ma nħossux. Għaġ b'saħħtu. Dejjem nagħmel hekk biex inti tippressa saqqek 'il barra u ma nħossx. Isma' importanti li ngħidu li dawn għax inti professjonali fuq dawn l-affarijiet jiġifieri ma jistgħux in-nies jaqbdu jagħmluhom. Qed ngħidlek, jien kont nibda b' 50 50 imbagħad 100 issa ġejt nagħmel 600. Issa billi kont weġġajt m'iniex qiegħed nissogra qed nagħmel forsi 250 300. Ma nagħmilx iżjed. Mhux hekk, eżatt.
Dawk affarijiet li. Imma daqqiet ma nħosshomx ta' rasi, pereżempju, ma nħossiex aqqas ta' rasi, ix, bilkemm ma ngħidlekx li b'ħelmiet kitti daqqa ġara l-ħmil tinħoss aktar. Eqq, sewwa. Għax jiena nagħmel sugar man nirwieħ u nagħmlu kawwara jidhru tond bħal dawn li ta' barra li joqogħdu jerfgħu fuq rashom, allura d-daqqa noħodha fit-tarf ta' rasi, jien ma noħodhiex hawn, allura dak nagħmel għalik biex id-daqqa xi ngħid id-daqqa ma, il-ġebla ma tmiss fuq hawn għax hawn għandna l-moħħ. Mhux hekk, trid toqgħod attent. Tieħudha fuq hawn u l-ċaruta tinżel qisu pulsier u hawn ma tmissulix għax kif tmisslek hawn ħażin hu. Eżatt. Isma' Pawl inti nannu ta' seba', għandek tlett itfal. Seba' nafu tiegħek u tlett itfal eħe. Hemm xi ħadd minnhom jew li ħareġ hekk iħobb dal-isport estrem bħalek? Dan il-gynaecologist It-tifel tiegħek. It-tabib għamel ħabta jittrejna l-karat. It-tifel sportiv ħafna għadu sal-imiem hu jimxi. Imma billi baqa' jistudja biex jilħaq li laħaq, kellu jitlaq il-karat, kważi kien wasal black belt dak. U għandu t-tifel tiegħu qiegħed jgħallmu wkoll il-karat. It-tifhem jgħallmu l-pjanu. Aħna aħna razza ta' sportiva ħafna. T-tfal tiegħi, pereżempju, it-tfal kważi kollha marru għal tal-iskawts. Qed tifhem? U jiena indoqq il-pajp u dejjem qed immur mal-iskart biex indoqq il-bugle u qatt ma mort. Qatt ma rnexxielek?
Qatt ma mort. Isma' l-bugle forsi ma doqqajtux imma vvintajt xi ħaġa oħra, ta? Il-bugle hemm wara.
Issa narawh dak, issa narawh ta' minn hawn ftit mumenti oħra. Isma' Paul, ħa jkollna ngħaddu l-linja fl-istudios, imma meta niġu lura mbagħad issa ħa mmorru fil-gym tiegħek. Ħa nippruvaw nagħmlu Daqsxejn wait jiena u inti ħa naraw min hu l-iktar b'saħħtu, fil-fatt għalajna minn taħt bil-flokk tal-gym ġejt. Kieku jaf kont taf min hu l-aktar b'saħħtu sabiħ, mistek ġejt sitt snin ilu, mhux issa. Għax issa, issa mhux ħa nabbuża. Xorta għadek iktar b'saħħtek minni. Żgur mhux forsi. U taf xiex ukoll, noqogħdu naraw daqsxejn ritratti hekk matul iż-żminijiet. Tiegħek pereżempju tiġbed il-karozzi, bħalma semmejna insomma dan l-isport estrem. Dik għall-bidu jiena kont iffissat li l-ħin kollu rrid nieħu video. Pereżempju ġbidt karozza u ħadt video, ġbidt tnejn, ħadt video. Illum il-ġurnata Tony il-ħin kollu jrid jieħu video, naqbel miegħu għax kull meta ngħidlu għandi bżonn dak ir-ritratt isibuli mill-ewwel. Mhux hekk? Ngħidlek, taf.
Imma jiena ngħid, għalhekk meta noqgħod nieħu l-video, għamilt show kissert kantun, għamilt show ieħor kissert l-istess kantun, dejjem qishom jirrepetu l-istess. Ġifieri, imma Tony jħobb jieħu l-ħin. Imma sabiħ li jkollok il-memorji wkoll. Tony għandu l-memorji ta' kollox. Eżatt. Mela, jiena ma' The Old Strongest Men of Malta ser inkun qed narakom minn hawn siegħa oħra. Ibqgħu hemmhekk. Kollox f'idejkom jien.